Wel Blwyddyn Newydd Dda i ti Elfyn, 2025 wedi cyrraedd yn barod, ges ti Nadolig bach neis, ges ti wyliau bach da? Do, eitha neis diolch, dim byd yy dim byd ffansi, aros adre, yy eitha hapus i fod ffwr o'r airport am chydig bach. Ie fi'n siŵr, ond o'dd 'i yn Nadolig bach prysur achos gathoch chi anrheg cynnar Nadolig yy datha, do? Do, bo- babi arall yn y tŷ, yym wrth gwrs o'dd bywyd ddim cweit digon prysur so Oeddwn i eisiau sbeisio pethau fyny ychydig bach ond yy na, yy pob beth yn iawn a ie, good timing, o'n i adre so yy ie, mae'r tŷ digon yy digon prysur. A'r bois yn dod mlan gyda'i brawd bach newydd yn iawn? Yndyn, ni 'di mynd, a maen nhw rhywfaint o help ond falle rhywfaint o hindrance 'fyd ond yy na, pawb yn neud yn iawn.
Cwpl o wythnose mewn i 2025 a mae 'di bod yn gyfnod prysur i ti yn y car. Ond mae rhaid fi ofyn i ti, mae 'na lun yn mynd o gwmpas y cyfryngau cymdeithasol o'r Yaris, bach yn styc falle. Ydi'r llun yn edrych yn wath na beth oedd y sefyllfa go iawn? Wel, oedd y sefyllfa be oedd o, oedd y Yaris yn y ditch ar ei ochr. Yym, ie, digon lwcus, oedd 'na ddim ddim difrod i'r car o gwbl. Gellon ni gael allan o fe yn rhyw ugain munud, hanner awr, a a dim colli gormod allan o'r dydd wedyn. Yy, Ie, yym, falle trio yy pwsio limits chydig bach yn testio ond pob peth yn iawn. Cyn bo ni yn edrych mlan at leni go iawn te, un cwestiwn am llynedd, shwt wyt ti'n edrych nôl ar y tymor llyne erbyn hyn o ran yn ar un cyfnod o' ti'n bedwerydd yn y bencampwrieth, Gorffen yn ail, a gorffen y tymor ar nodyn uchel yn ennill yn Siapan. Shwt wyt ti yn edrych nôl ar yr ail safle 'na erbyn hyn? Gorffennon ni'r tymor yn yn eitha cyson a chryf mewn ffordd, lot o podiums tuag at diwedd y tymor wedyn. Heblaw am y patch caled 'na ganol tymor, falle fydde fydden ni o leia wedi rhoi'r mwy o o fight i i Thierry am y bencampwriaeth ond yy ie, ddim i fod y flwyddyn dwetha 'ma. Nawr, dere ni cael edrych mlaen at eleni. 14 rownd yn y Bencampwriaeth i gyd, sawl rali newydd, Canaries, Paraguay, Saudi Arabia. Faint wyt ti'n gwybod am y ralis newydd 'ma? Wyt ti'n edrych mlaen amdanyn nhw? O hyd yn edrych mlaen i i gael sialens newydd mewn ffordd. Yy dwi'n meddwl wrthyn ni drwy gyfnod yn y Bencampwriaeth lle oedden ni'n mynd nôl i'r un un ralis blwyddyn ar flwyddyn a ma' 'wan cael chydig bach o amrywiaeth yn yn rhywbeth sydd yn sydd yn exciting, mae'n cadw pethe'n eitha agored Yym canaries dwi di bod na neud y reci gal look yym mae'n classic tarmac rali rili t'bod chydig iawn o o cytio os fydd hi'n rali len ond wrth gwrs yy drwy fod i ar yy ar island lle fydd y tywydd yn yn gallu bod newidiol so falle ddim mor straight forward a fyse rywun yn feddwl y ddwy rali arall yy chydig bach o mystery i fod yn hollol onest dim dim yn gwbod gormod amdanyn nhw wedyn fy raid aros i weld. Ti'n edrych ar y tymor nawr, yr 14 rali sydd i ddod fel o'n i'n sôn. Oes 'na rali wyt ti yn edrych mlaen amdani fwy na'r lleill? Yym ma' Finland o hyd yn highlight, dwi'n deud o hyd, ma' gyrru'r car yn yr amgylchiadau yna o hyd yn special. Ond wrth gwrs mae'n mynd i fod yn tymor hir a mae eisiau trio bod yn Yn gyson, perfformio bob weekend yn nod ar y bencampwriaeth tra fod fory mor hir a chaled. Fydden ni'n trio neud y gore be bynnag fydd y rali. Ar i'r gwrthwyneb wedyn, oes 'na rali ti ddim yn edrych mlan ato, neu falle rali sy ychydig fwy heriol na'r lleill?
Dim rili. Dwi'n meddwl os 'di'r teimlad efo'r car yna, ma'r gallu yna i neud yn Job gry ar ar unrhyw rali erbyn hyn yn sicr dyna ydy'r y nod yn mynd mewn iddyn nhw i gyd wedyn yy ie dwi ddim yn yn yn yn casau'r un rali mewn ffor yy so fyddwn ni'n mynd i i bob un a a trio cael y mwya allan ohoni. Na ddigon am y ralis achos ma lot o bethe arall wedi newid ar gyfer y tymor leni hefyd. Dim hybrid i ddechre, faint o wahaniaeth ma'n neud, be ma'n olygu? Yndi, mae'r mae'r system hybrid allan o'r car yn gyfan gwbl, so mae'r yy batri a'r motor a bob peth allan, sydd yn golygu 'dan ni'n colli 100, 130 o horsepower allan o'r car yy pan mae'r system yna'n gweithio ar ei chryfa. Ond wrth gwrs, yy 'dan ni hefyd yn colli y pwyse o'r car, wedyn mae o tua 80 kilo i gyd yy sydd yn neud dipyn bach o wahaniaeth. So rhaid aros i weld y- yn union sud ma'n effeithio pa rallies. O yrru'r car hyd yn hyn 'leni, Mae dal yn eitha cyfarwydd. Ddim gormod wedi newid wrth gwrs, mae chydig bach llai o bowr a fydd 'na trio cael y car i weithio o ran y balans wrth gwrs ti'n mynd â 80 kilo allan o un man o'r car, mae 'na chydig bach o waith adaptio ar gyfer hynny. Ond ie, fy rhaid aros i weld sut mae hynna'n effeithio arni drwy gydol y tymor. Ond fydd y car dal yn eitha eitha cyflym a a dal digon exciting dwi'n teimlo. A lot o bobl yn gofyn y cwestiwn, pa mor debyg yw'r car eleni i falle 2017, cyn i'r hybrid iddo mewn, y car yna, be fyddet ti'n gweud yw'r tebygrwydd, o's tebygrwydd? Yym, mae'n fwy tebyg i'r car 'dyn ni newydd ddod ohono fo, wrth gwrs, achos mae'r base y car un fath. Wrth gwrs, rhaid cofio, Pam gaethon ni'r ceir hybrid 'ma? Oedden ni'n colli'r padded shift, oedden ni'n colli'r active centre diff, yym, nôl i five speed sequential. So, t'mod, ma'r pethe yna i gyd dal efo ni. Chydig iawn o newidiade ma'r teams yn ga'l wneud i addasu ar gyfer y newidiade mwya diweddar 'ma. Wedyn ma'r car dal mwy tebyg i yn union be' 'dyn ni newydd ddod allan ohono fo yn hytrach na be' oedd gennyn nw nôl yn 2017. Un newid mawr arall leni wrth gwrs yw'r tyres, Hankooks, sy'n cael eu defnyddio eleni. Be wnei di ohonyn nhw hyd yn hyn? Ti wedi profi nhw fi'n siŵr sawl gwaith. Yy, 'di gael ambell i brawf. Rhai o'r profion 'na'n cymryd lle yn gynnar llynedd, wedyn ma' pethe 'di newid yn gyflym wrth gwrs fel ma'r tyre yn ga'l 'i datblygu. Dwi'n meddwl fo' 'na rhai mannau o o'r tyres sydd yn yn argoeli'n eitha positif. Wrth gwrs ma' pawb yn ddefnyddio'r un feth beth bynnag. Felly, dydy'r ultimate performance, gen i ddeud, ddim yn, ddim yn poeni gormod ar neb. Um, mae i weld fod y tair yn eitha cry. Uh, dio ddim i weld i fod yn rhoi gormod o trafferth o ran punctures, sydd dwi'n meddwl yn beth pwysig dros ben uh, o ran gael chwarae teg ar gyfer y bencampwriaeth. Dwi'n meddwl o ran y tair tarmac ar gyfer Monte Carlo, um, y slic i weld i fod yn teimlo'n iawn ar y mode uh, anodd. Yym, mae'r tair eira i weld yn golew y gravel, chydig bach yn unknown, ond rhaid aros i weld sut eith hi yn ystod y tymor. Fi'n siŵr fydda Sebastian Ogier rhywbeth i weud am y tyres, ond yy ti 'di gyrru ar Hancwcs o blaen, do? Do, yy ambell i flwyddyn nôl erbyn hyn, ond wrth gwrs ddoth y cyfle i wneud yy Rali Cymru GB am y tro cynta' nôl yn yn 2007 o diolch i Hankook wedyn yy ie ma' 'na chydig bach o o hanes yna. Rhywbeth arall sydd wedi newid ar gyfer Len yw'r system bwyntiau. Oedd 'na dipyn o newid i'r system bwyntiau llynedd a lot o drafod amdano fe. Bach yn symlach eleni falle a bach yn well fyddet ti'n meddwl? Yndi, mae mae'r system yn sicr wedi wedi gwella dwi'n meddwl a a'n well fod o'n rhoid mwy o o reward am ennill rali. A, ond wrth gwrs mae yna fwy o bwyntiau ar gael am penwythnos. Mae'r Dydd Sul 'na dal yn ddiwrnod pwysig dros ben. Wrth gwrs does 'na ddim pwyntiau wan nos Sadwrn wedyn Mae rhaid diwedd y rali a mae rwy'n sydd wrth gwrs yn cychwyn ar gynnar ar y ffordd ar y dydd Gwener yn cael drwy dydd Dydd Sul wan hefyd i wneud y mwya o'r penwythnos yn ytrach na fod o'n diwedd nos Sadwrn. Felly ie, dwi'n teimlo fod y system bwynt mwy ffêr, mae'n rhoi mwy o reward am gorffen y rali, ond mae yna wrth gwrs, fel dwi'n dweud, dal lot o bwyntiau ar gael Dydd Sul, deg ychwanegol rhwng y cymal cyffro a y pwyntiau Dydd Sul wedyn, dal yn yn bwysig iawn mynd yn gry dy sul ond wrth gwrs dyn ni yn gwybod edrych nôl dros y blynyddoedd cyn i'r system bwyntiau newydd uh, oedd yr Sunday cruising ma neu Sunday driving ma yn, yn creepio fewn so mae hyn yn siŵr o stopio hynny felly um, dwi'n meddwl bod yna fwy balans rwan beth bynnag. Ie, yeah, ac i rwy'n fel fan ralio, mae'n neud y dy sul tipyn uh, yn fwy, well, entertaining ydw e, i, i wylio hefyd, felly mae hwnna'n beth positif. Nawr, sôn am y gyrwyr sy'n cystadlu ar y Bencampwriaeth eleni. Um, bydde ti'n dweud mai dyma'r tymor fwyaf cystadleuol ers hir pan ti'n meddwl mae cael yr ofyn pera yn ôl ar gyfer tymor llawn. Thierry Neville wedi ennill ei Bencampwriaeth gyntaf llynedd, falle bod yr hyder yn uchel. Ni'n gwybod beth mae Oetanac yn gallu wneud. Wyt ti'n teimlo bod y tymor 'leni o ran y safon yn gystadleuol ofnadw? Yndi, mae'n gystadleuol wrth gwrs, ond dwi'm yn gweld newid mawr o'r o'r blynyddoedd sy'n newydd basio. R'un un drivers, mwy neu lai, sydd sydd yna, wrth gwrs, mae ma' FOMO wedi symud i Hyundai, dwi'n meddwl fo' hynna falle mynd i yym newid pethau chydig bach, ond ar y cyfan mae pawb yn gyflym, wrth gwrs, mae pencampwriaeth y byd, mae bob peth yn gystadleuol, mae'r ceir yn agos, a mewn ffordd rwyf a cael yn ôl llawn amser i'r rallis graean o leia. Dwi'n gweld yr pethau mwy gwastad mewn ffordd drwy fod o ddim yn mynd i fod yn gychwyn falle yn seithfed neu wythfed ar y ffordd. Ie, achos oedd hwnna'n bwynt trafod mawr llynedd, yn oedd e? gyrwyr sy yn neud hanner tymor yn cael ffafriaeth o ran safle'r ffordd ar y ralis graean 'na. Felly mae hynny'n yn, yn fwy teg lenni i bobl sy'n mynd am y bencampwriaeth am hwn i, sy, sy yn gret o beth. O, ti sôn am Adrian Fomow fyna, wedi symud i Hyundai. Ti'n meddwl welwn ni fe'n ennill rali am y tro cyntaf lenni? Digon bosib. Yym, 'dyn ni 'di gweld be' mae'n gallu neud yn y Ford. Yym, rhaid aros i weld sud fydd y haearn dda'n siwtio fo, 'dyn ni'n gwbo fod o yn cynyddu mewn cyflymdra, cynyddu ŵan mewn profiad hefyd, a mae eitha profiadol erbyn ŵan, wedyn, yy, ie, fyswn i ddim yn surprised o gwbwl. A beth amdanot ti? Fi'n siŵr ennill yw'r ateb, ond beth yw'r gobeithion eleni? Ie, dim byd yn wahanol i'r arfer rili, wrth gwrs 'da ni yna i wneud y job gorau fedrwn ni. 'Da ni dal yn teimlo fod y gallu yna i i gwffio yn y ar y brig felly a a dyna ydy'r nod eto 'lenni. Yn sicr ma' 'na bethe 'da ni angen neud yn well yym dwi'n meddwl yym yn sicr ar y ar y graean y ralis fel Portugal Sardinia 'da ni angen angen ga'l teimlad gwell angen neud job gwell yn y ralis yna o leia i fod mwy mwy cyson a a tuag at y y ffrynt ynddyn nhw yym a dwi'n meddwl os allwn ni sortio hynna yym fydd fydd pethe nôl fel oedden nhw yn y blynyddoedd cynt. A ti'n edrych ar Thierry Neuville llynedd yn ennill pump cymal cyffro i gyd, yn derbyn yr uchafswm o bwyntie. Odi hwnna'n rhywbeth i anelu tuag ato ti'n meddwl i drial cwffio mwy ar y ddydd Sul?
Yndi, mae o hyd yn yn balans i i ddreifr faint wyt ti'n mynd i risgio, yn enwedig os ti mewn safle cry, wyt ti'n rhoid o'i gyd ar y line uh, am chydig chwaneg o bwyntiau, ond ddaru ni weld drwy, drwy wneud job yn gry ar y disyl, uh, pam ti'n edrych nôl ar y pwyntiau o leia, byn hanner ffordd drwy'r tymor, dwi'n meddwl o gennym ni fwy o bwyntiau, uh, hyd yn oed na, na Thierry o ran yr, y core points y rally, ond oedd o'n o hyd yn wneud yn well ar y disyl. Um, wedyn mae o'n sicr yn yn yn yn yn ardal dyn ni angen bildio arno fo a gwella a ond wrth gwrs mae o'n balans uh, rhwng llecho bob peth i ffwrdd a, a trio um, neud, neud y gorau o'r, or pwyntiau ar gel.
Monte Carlo wrth gwrs, rownd gyntaf tymor fel yr arfer. Nawr ti wedi gorffen yn ail, yn drydydd, yn bedwerydd. A'i lenni o'r flwyddyn, achos mae'n un o'r rallies na fi'n siŵr fydde ti wrth dy fodd yn ennill.
Yndi, fel bob gyrrwr arall, mae pawb eisiau ennill y Monte Carlo, fel mae pawb eisiau ennill yn y Ffindir, neu rhywle fel Argentina, tibod, mae pawb eisiau ennill y rallies iconic 'na, ond, tibod, 'dyn ni 'di bod yn agos ambell i waith, falle, a ie, wrth gwrs, 'dyn ni'n mynd i trio'n gorau eto, cychwyn cry' iawn yna llynedd, ond cwmpo nôl yn y, yn y mannau budr wedyn, ie, rhaid trio fod yn well yn yr, yn yr ardaloedd yna. Leni, ond yy wrth gwrs dyna'r nod. Os eira yn mynd i fod, os ia, be ti'n clywed? Pwy, pwy, pwy o wir, dwi'n meddwl dyn ni wedi cael, swn i'n mynd ei rallies hawdd, ond rallies a lot llai eira a rhew neu dyn ni wedi arfer yn y, yn y blynyddoedd mwyaf diweddar yma. Um, wedyn falle dyn ni'n diw am ralli chydig bach mwy, uh, mwy caled, mwy anodd, um, a dos yr un mom ti yn, yn straightforward byth, ond ie, uh, yeah, Rhaid aros i weld. Os o'n i'n edrych ar Monty llynedd, un o'r uchafbwyntiau i fi fel rhywun sy'n ffan oedd gweld y tân gwyllt 'na ar y nos Iau. Agor bwrdd tŷ a phymtheg eiliad o fantes yn mynd mewn i dydd Gwener. Oedd e'n yn anhygoel a ma' adegau fel 'a a rallies fel 'a jyst yn yn aros gyda ti fi'n siŵr. Ti'n gweld y tân gwyllt gyda llaw? O wyt.
Ti'm yn gweld dim byd arall yn anffodus ar y ar y cymal rhif dau 'na. Yn anffodus 'dyn ni'm yn iwsio'r hairpins 'na eleni. Ond ie, mae'n awyrgylch fel fel ninlle arall. Yr noson gynta 'na yn Monty pan mae'r tymeredd yn cwmpo jyst o gwmpas y y pwynt rhewi yym a wedyn ti'm yn gallu gweld lle ti'n mynd ar ben un o'r o'r flares a'r tân gwyllt ond yy mae o chydig bach yn mad ond yy hapus i allu allu gael y profiad yr un adeg. Wel, pob lwc i ti Elfyn ar gyfer Monte Carlo a gweddill y tymor sydd i ddod. Gobeithio fydd y cwpan yna nôl yng Nghymru fach ar ddiwedd y tymor. Pob lwc. Diolch yn fawr, training gorau.